Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле көрәшчеләр, сезне Сабабызның мәһабәт спорт сараенда үткәрелүче Наил Хөснуллович Хәмидуллин истәлегенә багышланган көрәш буенча 2008, 2009, 2010 елгы һәм яшьрәк яшүсмерләр арасындагы ачык турнирында сәламлибез! Бу көзге көрәш бәйгесенә килгәндә, Саба, Теләче, Кукмара, Арча, Биектау, Алабуга, Балык Бистәсе, Казан командаларының 145 иң оста, өметле келәм осталары җыелды. Барыбыз да белгәнебезчә, Наил Хөснылович Хәмидуллин соңгы 10 ел гомерен Татарстан Республикасының Татар-башкорт милли спорт көрәше федерациясе башкарма директоры булып зур хезмәт куйган шәхес. Ул 1949 нчы елның икенче гыйнварында Саба районы Алан Елга авылында туа. Саба урта мәктәбен тәмамлагач, Казанның Химия технология институтын кызыл дипломга тәмамлый һәм тормыш дәверендә республиканың янгын сүндерү өлкәсендә югары урыннарда хезмәт итә. Ун ел Татарстан Республикасы Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе булып эшли. Аның хезмәтләре дәүләтебезнең күп төрле мактау билгеләре белән бәяләнгән. 2010 елның 29 ноябрендә Наил Хөснуллович Хәмидуллинның 62 яшьтә йөрәге тибүдән туктый. Быел аның вафатына унөч ел. Чын полковник, көрәшче, күп спорт төрләре яратучы, нык җилкәле гаилә башы, туган ягын сөюче Наил Хәмидуллинның тормышы яшьләргә үрнәк булып тора. Татар көрәше үсешенә зур өлеш керткән якташыбыз Наил Хөснуллович Хәмидуллин истәлегенә бер минут тынлык игълан итәбез. Әлеге ярышка хөрмәтле кунаклар килде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов, Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, Саба муниципаль районы башкарма комитеты аппараты җитәкчесе Марат Рәшитович Кәримов,

Сүз Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннехановка бирелә. Хөрмәтле көрәшчеләр, тренерлар, Наля уены зурлап килүчеләр, кунаклар. Инде менә безнең традициягә керде Наля истәлегенә көрәш уздыру һәм инде зурлап килүегез өчен бик зур рәхмәт. Инде әйтеп киткәнче, Наил абый кайда гына булмасын, үз вазифасын яхшы итеп үтәде. Инде көрәшне алганда да нинди зур дәрәҗәләргә җиткән кеше. Инде мин уйлыйм, хөрмәтле көрәшчеләр, сезнең тормыш юлыгызда да Наил абый кебек тырыш һәм Булдыра торган җегетләр булырсыз дип һәм инде сезгә уңышлар. Гомер тиз уза, шулай ук киләчәктә сез эш урыннарыгызда да, укуларыгыз беренчедән, киләчәктә эш урыннарыгызда да һәм келәмдә дә зур батырлыкларны куеп,

Сезгә аерым бик зур рәхмәт. Менә инде күпмедер еллар узганнан соң, сезне шулай зурлап, сезне искә алып, Шундый көрәшләр уза торган булсын. Ул сезнең киләчәгегез. Рәхмәт, Раис Нургалиевич. Рөхсәт итегез, Наил Хөснуллович Хәмидуллинның сеңлесенә чәчәк бәйләмен тапшырырга. Сүз Наил Хөснуллович Хәмидуллинның бертуган энесе Фидаил Хөснулловичка бирелә. Хөрмәтле Раис Нургалиевич, Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле көрәшчеләр, менә әйтеп киткәнебезчә инде 12 нче ел уза бу көрәшләр, абыйны искә алып, шулай итеп зурлап, абыйны данлыклап искә алганыбыз өчен Рәис Нургач сезгә чын күңелдән бөтен семья исеменнән рәхмәтебезне белдерәбез. Дирәк, мин өметләнәм, киләчәктә дә шулай ел саен шушы традицияне дәвам итәрбез. Алла бирсә, исән сау булыйк, сау-сәламәт булыйк. Көрәшчеләргә телим инде чиста матур көрәш күрсәтсез дип, бер-берегезне

Хыялымны минем булыр ике улым. Тормышка ашырды, тормышка ашырды. Аларның берсе менә 2008 елда, берсе 2010 елда. Алар икесе дә бүгенге дә көрәшәләр. Хәмидуллин бәйгесе дигәндә менә сезнең күз алдыгызга кем килә? Ну, менә Хәмидуллин бәйгесе дигәндә дә, бүтән бәйгеләрдә дә шушындый шәхесләрнең бүләкләренә, призларына көрәшкән вакытта монда инде, димәк, нинди дә булса эше белән Көрәш буенча манда или бүтән э, направлениедамы шундый үзен күрсәткән, шундый данлыклы кешеләр күз алдына килә иде. Менә бүген дә көрәш ягында да бик яхшы яктан күрсәткән кеше иде. Хөрмәтле балалар әйтеп киткәнчә, бүтән төрле өлкәдә дә үзен бик яхшы күрсәткән кеше шуңа күрә инде шуның истәлеге. Рәхмәт, Ислам. Э, менә син үзең э, көрәшкә ни өчен килдең? Әти, Менә мондый бәйгеләрдә катнашу сиңа нәрсә бирә? Менә әтинең бер бер палаш итүе генә җитте дип инде. Насыз үзем Җиңүләрең бармы? Нинди бәйгеләрдә катнашып җиңүләргә ирештең? Башка бар. Җиңәм, шансым. Егетләр бар. Икенче елда Россия чемпионы булдым мин.

Бик матур иттереп күтәреп салды.

Стоп. Егетләр, монда Бәялейбез. Ике бал, ике бал яшәсә яши. Ике бал, ике бал һәм кисәтү.

Вахат, дүрткә бер исә белән Галимов Булат җиңү яулый. Һәм беренче урында икенче урынга чакырабыз. Көрәшергә Закир Булат

Туктатабыз, өченче кисәтү бирелә. Җиңү яулыгы Закиров була һәм ул беренче урында кала. Икенче урында Тимербаев Кәрим. Кызыл сөлге белән көрәшә Минтәбиров Данияр, Саба егете. Аның көндәше, яшел сөлге белән Фасхутдинов Данис, Арчадан. Бер балл бирелә.

Кыз өлгереше сүтү. Ике гәүдә дисә. Ике балл. Футболкалар капмый үз авызга җигеннәр. Бер балл, туктатабыз. Җиңү яулый Фахрутдинов Фәнис Аршадан һәм полы беренче урында кала. Икенче урында Бәйгәтә. Аның көндәше Яшел Сөлге белән Степанов Ильяс, Күкпара. Башыбыз көрәште. Аның көндәше Яшел Сөлге белән Искандаров Ислам, Арша.

Антонов Әмир белән Ракимов Ислам. Килеп киттегез әле судьялар янындагы өстәлгә. Салезянов Рифат, Абахмадуллин Булат. Яшьлек кызылга кисәтү. Чиста җиңе яулый. Искәндәр Висна, Марша. Һәм ул беренче урында кала. Икенче урында Валим Илмир Теләче. Күңелле Бәйрәм булды. Монда оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм җитәкчеләргә бик зур рәхмәт.